Şoň üstünde-de sary ýagy daşa çalyp, aşagynda-da gapany gurdum. Ondan bökmeli-ä şo aşagyna baryp, epesli beýiklikde-de çyra goýulýan ýeri. Ýanynda sütünmi aşasyn, sütüne-de daňdym gapany. Ondan bir gara doklakynam açyp, burup, bir ganaty bilen nemesini gapanyň aşagyna daňdym. Ol-da çykýarly, ol ýagyň ysyny alan nirde gara bolsaň, ol syrgynyň aşagyndan ysyny alsa barýan eken dagy. Deşik, syrgyn deşik. Ýok, Mehmet gaýtdy muňa ertir bilen ýerden çykyp, Ediliň gurlawyndakyny barladym zat ýok. Öwlüýäňkinem neme edeýin diýip barsam, düşmese, inim äkidip al, ýokarrakda guraýaryn, diňden ýokarlaryna. Barsam çommalyp otyr zat ýok. Aýagyndan düşüpdir. Bir topulýar, zyňdy şondan indi. Bokurdagyna baryp öldürip bolanok muny. Bu gözleri çykdan bu ölenok. Ondan gapana bogdurdym nemesini. Taýak bilen basyp, yzynda goýup, taýagy üstünden basdym, gapany ýazdyryp, bogazyndan salyp, iki sazly gapany-da goýberdim, bir salym wyrrndy-wyrrndy şo wagt ölüpdir. Şeýdip, şonda tutdum men öwlada. Onuň ertesi bir gün aýlanyp ýene gelýän ol ýene wäşim oglum çykaýyp dagy. Aý, men-ä daýy öwlýadakyny tutdum diýdim men. Beh, ýedi günde düşmek diýýär, gör bir nesibi nähilidigini wäşandan. Muňa betgüman bolaýmasyn diýdim men özüme, aýdaýyn men, gol eline barmaýyn-da. Men Kazy aga dogurdym. Men diýdi, gereksiz ýerden beýläk geçdim diýdi. Bu ýan boş sebet. Mäşe günde eşegi bile gatnaýar. O eşekli, men pyýada ýörün, tüpeň alyp diýdi. Ol şeýdip dört-bäş danaň tutdum, ol-a än-än elli annamyrat dikeýän eken-de gulakçy. Şondan gulakçyn meýdanyna gulnakur lüýtde dört-bäş sanagyny tutsaň, adama bir gulakçyn men dikdirmesi bor, meň boýnuma diýip. Şoňa diýip, ol ahyram güýe degdi, o-da ölüpdir dagy ol. Men Annagula bardym, men ol tutdum-ow, bäş sanagyny diýdim, saklap ýörün, o güýe degýär oňa diýdim. Wah-a, bar telpeklik ýer ölüpdir. Aý, onda men indi näme edeýin, ony satyp goýbermesem, guýa degip zaýalandy. Iki ýüz, iki ýüzden alýardylar-da, ýüz ýigrimi bäş manatdan berdim bäşisini.
Şu adamam kasamyr. Ba, oba-da gelýär-ä. Pişik-dä ho, ol, ol, neme-de. Ol şu patlaýyň at dakylanlary şu. Haa melleklerden tutda sokmak danyly igdäň ömüri. Oňam iýmiti it burun eken köpüler iýýän zat boky ýöne şoň şäni bilen nemesi guýlanyp özem syçanyň hiline geýir bilýäňä de pişikler şu kellesi sygdygy boldy göwresi süýnýär. Ol gaýada goparyp alny meýem janly gapansyz ýöne taýak bilen ol it burun iýipdir ol diňden geçer görünýän de injir bar zat. Soň ýanyna bardym welin, götüni birer dykyp doldurypdyr daşyň aşagyny. Üstem soň boky bolup ýatyr. Kakama gelip, Aý, şeýle-şeýle-le, kaka diýdim, o maşyn geçýän neneň ýanynda, injirleň ýanynda diýdim men. Gaýaň üstünde şoň boky ýany götüni birem daşyň aşagyna dykyp ýatagydyr şo diýdim. Ol baryp ýyksansoň nemesinde gopsa, gaýa gopsa şonda bardyr diýip baryp Aý, göreýin-le, gol daýaw taýagym bar, kürtden baş tokga bişirilen. Lowam ýalakja-da elinde onuň. Yzyna ganjyk düşüp bardy, tüpeňem bar boýnunda. Tüpeňi goýup, papakly bar, papak geýen. Oje bir uly tagta daşy, pejiň üsti ýalak daşy gopardym, taýagy sokup gaňryp-gaňryp. Gopgy gölüne aşa golaýjak ýaňky aňyrsy görünýär beýle deşik neme. Eglip eý muňa sygarmaý bir zat dälä bu deşik diýip. Şeýdip eglip ýatyryn bu gurt çykdy daňyrsy. Papak zyňylyp gitdi. Aşagy böwürslenmä çykan ýerinde aşagy. Aý şoňa özüni oklatda gaýadan we ganjyk güýzünden ylgap böwsüniň aşagyna düşende bilinden gapjakdyr-da, agzyny alda-da geläýdi ganjyk. Wah. Ýuwaşlyk bilen basyp, taýak bilen basyp şo ýerde urup öldürdim içiň garawyny we aýagym bilen bogazyna basyp irginäýdik bilen. Irginäýdigiň gapdalyndan dişi geçäýipdir-ä.